Үтүө күнүнэн күндү онлайн презентация кыттыылаахтара. Бүгүн биһиги аймахха дьоро күн үүннэ. Ол курдук биһиги тапталлаах күн күбэй ийэлэрбитигэр Анна Яковлевнаҕа, Евдокия Яковлевнаҕа аналлаах кинигэбит күн сирин көрөн киэҥ араҥаҕа тарҕанна. Эһиги бары бу киргэни көрдүгүт, аахтыгыт уонна бүгүн санаа үллэстээри мустан олоробут. Биһиги балтыбынаан Саргылаана Константиновналыын бастаан сүбэлэһэн, маамабыт юбилейыгар киниэхэ аналлаах брошюра таһаарарбыт дуу дии санаабыппыт. Онтон харскылары бэрийэ олороммут хайаан даҕаны ийэлэрбитигэр иккиэннэригэр сөптөөх биир уопсай кинигэ таһаарыахха диэн быһаарынан, бииргэ төрөөбүттэрбитин түмэ тардан, сүбэлэһэн, бары үлэлээн киирэн барбыппыт. Бу кинигэ тахсыытыгар саамай улахан үлэни оҥордо, саргылаана. Кини сүрдээх баҕалаах уонна бу иннинэ хас да кинигэ тахсыытыгар үлэлээбит буолан, уопут туохтаах, туох баар хара үлэтин, бэчээтин, таҥыытын барытын Лаана оҥордо уонна киниэхэ күүс-көмө буоллулар бэчээттииригэр биһиги оҕолорбут Дуунньа, Ира, Айаал. Кинигэбитин биһиги оҕолорбутугар уонна сиэннэрбитигэр анаан, кинилэр эбэлэрин тустарынан биллинэр, дьон санаатын иһиттинэр диэн сыалтан-соруктан оҥордубут. Биһиги аҕыс оҕоттон билигин уон түөрт сиэн уонна сүүрбэ хос сиэн улааталлар. Сиэннэр бары үлэлээх олохторун булбут дьон бэйэлэрэ биһиэхэ оҕо бөҕөтө, сиэн оҕо бөҕөтө бэлэхтээтилэр. Махталбытын тиэрдэбит биһиги ийэлэрбит дьүөгэлэригэр Анна Петровнаҕа, Татьяна Степановнаҕа, Ирина Степановнаҕа, Мария Пантелеймоновнаҕа, түөлбэбит олохтоохторугар уонна интернет-оскуолаҕа араас кэмнэргэ үөрэммит үөрэнээччилэргэ бииргэ оонньоон-көрүлээн ааспыт доҕотторбутугар, атастарбытыгар, аймах-билэ дьоммутугар. Биһиги көрдөһүүбүтүн ылынаҥҥыт, эһиги биһиги ийэлэрбит туһунан үтүө санааларгытын сурукка тиһэн, ахтыы биэрбиккитигэр. Махтанабыт редакторбытыгар Марфа Петровнаҕа. Кини биһиги бу икки кинигэбитин сүрдээх үчүгэйдик ис сүрэҕиттэн кыһаллан туран таҥан таһаарда. Барыгытыгар доруобуйаны, дьоллоох олоҕу, чөл-тургу баҕарабыт. Дорооболорум. Кинигэ урууллуута үчүгэй. Ону ол гынан баран мин ситэри барытын аахпатым. Барытын оттон наһаа түргэнник бүтүөх курдук уонна хайдах эрэ аахтахпына былыргы урукку олохпор төннөбүн, интернет-оскуолаҕа тиийэбин уонна наһаа долгуйабын, наһаа хараастабын, олоҕум сынньана-сынньанабын, кыра-кыра тыгааҕыам дииммин толкуйдуу сылдьабын. Аан тылым Лүүсэ наһаа үчүгэйдик суруйбуккун Киирии тылын уонна биирдиилээн ата хас тоҕо диэҥҥин ааттам онно буолла Оля Матвеева суруйуута наһаа үчүгэй эчи өйдүүрэ да бэрт эбит хас быыкаайыктарыттан улаатыахтарын дылы харахтардарын майгыларын сигилиилэрин барытын даскынаанна суруйбут уонна ким Аня Васильева, Татьяна Винокурова суруйууларын биһирээтим. Онтон биһиги хас эрэ сыллааҕыта нуур кылаастан бииргэ үөрэммит оҕолор үбүлүөйдээбиттэр онно миигин ыҥырбыттара. Ол онно кинигэ таһаарбыт этилэр, ол кинигэ тоҕолор ахтыылара Евдокия Яковлевна Тугу эдьиийэм миниигэ суруллубут, ол кинигэни мин санаатаҕым аайы ыламмын ааҕабын, көрөбүн. Онно саамай долгутуулаахтык Гоша Максимов суруйбута этэ. Наһаа үчүгэйдик олох ис дууһатыттан Гоша диэни ол тугу үлэһиттэригэр даҕаны, оҕолорун да туһунан наһаа үчүгэйдик суруйбута этэ. Ону билигин да өйдүүбүн ону. Оннуттан Бодуруу дьүөгэбинээн саамай бэстилиэнньэ көрсүбүт диэн Москваҕа барарыгар инфекционнай отделение аһатар этэ. Ол ыһыктаҕына көстүкү эһэргэһиис миэхэ поликлиника арыйар. Дурня кэллин, балыыһаҕа миэстэ буллум, ону төһө кыалларынан хомунан кэллин дии. Онтуйун ута тахсан эппитим уонна онон бүттэ дьүөгэбинээн уолунан

Бу Ардаҕанынан Татьяна Степановна кэлэн инньэ диэн эппитэ уопсайынан обурдук Индийпин куруук тиэрдэр этэ диэн тыл эппитэ махтаммыта тыл этиитэ оттон Анна Яковлевнаны бары даҕаны школа интернакка үөрэммит оҕолор олорбут дьоннор Киһи миигинниин оттон мин кинилэргэ ол көрөөрү кэпсэтээри сылдьар этим. Куоракка киирбитин бука бары сылдьыбыт, бары аһын аһаабыт дьоммут. Ону киһи киирдэ даҕаны үөрүү-көтүү, бөҕө-кэпсэтии, бөҕө буолааччы. Биирдэ даҕаны кини ол хайдах куоракка тугунан уборщица хамнаһынан хайдах олорорун билигин киһи өйдүүр оччолорго улахаҥҥа уурбат курдук этит Курыкин астаах-үөллээх, үптээх-астаах курдук буолар этэ. Оннуттан бэйэ-бэйэлэрин наһаа өйдөһөллөр, наһаа биирдэ Дуунньалыын биһиги киирэн кэллэхпитинэ хайаан даҕаны иһирэйбитин, харахпытын көрөөччү Аана Яковлевна Үөрэн-көтөн үчүгэйдик киирдэхпитинэ үөрүү-көтүү, кэпсээн-ипсээн бөҕө буолааччы, дьиэҕэ онтун хайдах эрэ курус көрүҥнээх буоллахха уже оннук суох оннук быһыылайга суох буолааччы. Ону Дуунньатын наһаа өйүүр этэ, биирдэ ыарыы туһунан хайалара даҕаны биир да тылы хаҥарбат этилэр Туох баар хаһаайыстыбаларын, дьиэлэрин уота, күннээх кыһалҕата барыта Анна Яковлевнаҕа, Евдия Дуняҕа буоллаҕына хаччы, хаччыны гини тутар уонна оҕолорун дьаһайар, оҕолорун бэрээдэккэ үөрэтэр ол Дуня Косталара буоллар командировката да элбэх эбээт, кэлэрэ барара элбэх эбээт, ол иһин отоҕотун иитиитигэр аһын-таҥаһын дьаһайыытыгар син биир кыттыһар буоллаҕа дии. Чэ уонна тугу этиэхпиний Итинэн этэрим бүтэр, оҕолор дьоҥҥут аатын ааттатаҥҥыт наһаа үчүгэй ыал буоллугут, киһи хара буоллугут, сиэттэрин бу Көстөкө Сергеевич Анна Яковлевна Евдокия Яковлевна сиэттэрэ сылдьаллар диэтэр гына үчүгэйдик иитэлээн, сиэттэрин, хос сиэттэрин бары доруобай буолун, этэҥҥэ олорун. Пока Дьараабаларын Евдокия Яковлевна дьиҥнээх доҕор, мындыр сүбэһит сирдьит, кини оҕо ис дууһатын билэрэ-арыйара, сөптөөх суолунан барарыгар олук уурара, ону бэйэлэринэн тобулар кыаҕы биэрэрэ. Ол кинигэҕэ үчүгэйдик арыллыбыт. Кини оскуола кэмигэр эрэ буолбакка, олоххо Бастакы хардыыларын таба оҥороллоругар оҥороллорун кэтиирэ, сүбэ-ама биэрэрэ. Итини Егоров Иван олус истиҥник, этаптарынан табатык суруйбута Евдокия Яковлевна дьиҥнээх педагог буоларын туоһулуур Бэйэтин Ньиэмньигэр бииргэ үлэлээбит дьонун бэлиэтээһиннэригэр олоҕуран кинигэ суруллубут, ол иһин истиҥ, иһирэх, чугас. Анна Яковлевна саха дьахтарын далбар хотуна, кини дьарамай санныгар төһөлөөх түбүк, ыарахан санаа-оноо, олох ыарахаттара сүктэриллибитин уйан, олоҕун дьоһуннук олорбута. Оҕолор, дьоннор махталларын ылан олоҕун түмүктээбитэ, кинигэҕэ сөптөөхтүк суруллубут. Ийэлэригэр Анна Яковлевнаҕа, Евдокия Яковлевнаҕа махталлаах оҕолоро өйдөбүнньүк кинигэ таһаарбыттара хайа наһаа үчүгэй. Кинигэ Аатын, оформлениетын, форматын, размерын сөбүлээтим. Кинилэр оҕолоругар истиҥ махтал, хайҕал тылларын алгыспын тиэрдэбин. Мария Пантелеймоновна Сидорова Оболорум. Кинигэни аахтым, үчүгэй кинигэ буолбут. Таһа халыҥ, кытаанах, ону кумаҕатан дакаачыстыбыта үчүгэй. Барытын аахтым дьэ, кыһаллан туруоммун. Онно хаҥаһым ийэ кэргэн ону дьүөгэ быһыытынан суруллубут ахтыылар сүрдээх иһирэх тыллаахтар ис сүрэхтэн олорон суруллубуттара көстөн турар. Бу ахтыылары аахтаҕын аайы кини киһи быһыытынан качествота элбэх өрүттэр бииртэн биир тахсан иһэллэр. Онно бу ким Мария Мария Семеновна Винокурова диэн университет преподавателя суруйбут ахтыытын наһаа сөбүлээтим. Кини мээлэ ахтыыра курдук буолбакка, кини үлэтин, майгытын, сигилитин, методика, ону кытта үлэлиир методикатын ырытан суруйбута наһаа үчүгэй. Саҥаспынтан һин өр өр биргэ һыдьыбытым һин балайда билэр курдук этим даҕана биир оҕону туойарга, ыллыырга үөрэппит. Мин ону наһаа сөхтүм. Ити кини биир өттө оҕолор холбор үөрэхтэригэр үөрэхтэригэр туохтуур дьон быһыытынан майгыларын көрөн иитэр, үөрэтэр, аны өссө ырыаҕа үөрэппит. Анна Яковлевна мин үгүстүк билсибэтэҕим, куоракка киирэн киирбитин кэннэ олох да алтыспатаҕым. Оттон алыстыы-балыстыылар үрдээх кэм маарыннаһарылар этэ, майгылара да олох үүтүкчэ этэ, дьүһүннэрэ да үкчэ этэ. Иккиэн наһаа үчүгэй да болҕомтолоохтук оҕоҕо, дьоҥҥо сыһыаннаһаллар этэ. Оннуттан Анна Яковлевна бу дьиэ кэргэҥҥэ хаамай төрүү киһилэрэ буоллаҕа дии, хаамай тутаах киһилэрэ көрбүт-харайбыт. улахан өҥөлөөх киһи буолар. Бу саҥахан бу дневниктэрин, бэйэтин санаатын суруйбут ыстатыйатын, Көстөкүүн Сергеева суруйбут ыстатыйатын, тугун методикатын туһунан уруйбут ыстатыйатын туһунан мунньан бэйэтин методическай пособие курдук оҥорон таһаарбыт киһи арааһа үгүс киһи туһанара буолуо диэхэнибин. Уопсайынан даҕаны бу кинигэни барытан аахпыт ханнык баҕарар киһи бэйэтин олоҕор оҕотун иитиигэр, оҕоҕо сыһыаннарыгар туора туһалаахтары ылыахтара буолуо дии саныыбын. Итини барытын этэн тураммын тума биир этэрим диэн бу харыскалар наһаа элбэхтик тикпиттэр үчүгэй баҕайылар только бу хаҥа бұл эрдэтээҕи хаартыскалары үчүөйдүк качествотын тупсаран баран бэчээттээбит буолар дөссө үчүгэй буолуох эбит тэтини барытын этэн тураммын мен балталарбар бу ахтыы хуруйбут ирэх баатылларын ахтыы хуруйбут бары иитээччилэригэр, аймахтарыгар, ыалларыгар улахан махталбын тиэрдэбин. Барылылар. Бу кинигэлэр буоллаҕына, бу биһиги иитиллэн тахсыбыт уоннаттан олохпутугар үрдээх улахан оруоллаах Чурапчытааҕы спортивная школа Дмитрий Петрович школата иитин таһаарбыт оҕолоро буолабыт. Бу школа-интернат тустууктар буолан үөрэммиппит. Бу хайдах дьоннор кэлбиттэрэ бу кинигэҕэ барыта баар. Хаамай интриэһинэбэла Евдокия Яковлевна кини бэйэтин э, блокнотугар э, бэлиэтэнэ сылдьарыт, хайдах уол хайдах киһи кэлбитин. Онтон ол бэлиэтэммитэ бу билигин э, бу үгүстэрэ үгүстэрэ туохтайана үчүгэй поведениела айыннаах дьоннору иһин буолбатах буоллахпыт. Но ол гынан баран хайдах дьоннору бу школаттан иитиллэн тахсыбыттара бу кинигэҕэ барыта хоруллар. Баҕа үгүстэрин республика дьоно бары билэллэр. Республика эрэ дьоно буолбатах, бүтүн аан дойдуга үгүстэрин билэллэр. Онон бу үрдээх үчүгэй ис хоһоонноох кинигэ темата оҥоһуллуута даҕаны үрдээх үчүгэй, качественнай баҕайы туохта переплеттэрэ оҥорбуттар, хаачкалар даҕаны үрдээх үчүгэйдэр. Уонна бу көстүүлэр гиэнскэнин эмиэ биһиги дырдааҕын астынан аахпыппыт. Онон өссө төгүл мин махтанабын махтанабын бу маннык школаҕа маннык иитээччилэргэ маннык үчүгэй ханаалаах үлэһиттэргэ иитиллибиппиттэн иитиллибиппинэн мин киэн туттабын барыларыгар барҕа махтал буоллун биһиги школабыт чичирии хайда турдун диэн этэбин. Оттон биһи хаамай махтанар, иняҕар курдук тутар дьоммут этилэр. Евдикаа кынна диэн оттон ити дневнигер да баарбыт, дневнигер да хуруйарын курдук биһи хайдах дьон буоларбытыгар миэха баҕа солохан хабыдыаллаах киһи, ийэбин холбуйбут киһи кини кэнньэки ыал да буолан бараммын сүбэлэтэ диэн суруйар этим. Туох диэн хоруйбут этэ? Ийэ буолбут киһи доруобуйа наада. Онон эбэтэр үөрэн аах дэлби һытан эрэҥҥин кыратык һытан ылар буол игин диэн суруйбут этэ. Ону хайа ким этиэҕэ миэхэ холобура ийэтэ оһох киһиэхэ. Ону кэнники дикэ акынна ол хуруктарын уурубатахпыттан хайы бэйэбин кэмсинэбин. Дьахай миэхэ ол наадалаах үбэлэр этэ. Кини кэнники суох буолуор диэри кэлэн хонон да барар этэ, атаахтаан да ылар этэ. Онон оттон мин бэйэм дьоннорбуттан атыннык санаабаппын кинилэри ол иһин бу балтыларбар бырааттарбар О, Аана маама, арыый да улааппыппыт кэннэ то дежурнайдыыбыт тиим оповардарга иһин бир кэлэн көрдө көмөлөһөбүт онно Никита тииһэ ыалдьан ахай киирбитэ уонна манна мааматын түһэҕэр сытан ырыйтыыр ону оҕотун төбөтүн имэрэ имэрчээн оҕом хаһан эрэ улахон киһи буолан маспын көтөҕөр көмөлөһөр киһи буолар диэбитэ мин олох утары көрөн олорон ытыы ыспытым санаабытым чис бу хаһан улаатан улаатан көмөлөһөр диэммин Никитаны көрдөхпүнэ мин аа үөрэбин оҕом улахан баай курутун һыллаһан көрсөбүт ордук бу оҕолор улааталларын бартын көрөн кинилэргэ эмиэ киһи ыалдьар курутун онно бу маннык бу икки ыал оҕото сүбэлэһэн үчүгэйкээн кинигэни таһааран барыбытын түмэн бүлүгэр биһи олох Айсай Клаштыын громкай чиипкэ оҕорон киэһэ аайы бу оҕо ааспытыгар төннөммүт үөрэн-көтөн бу кинигэлэри бүтэрдибит уонна махтанабыт эһиэхэ барыгытыгар оҕолор маннык тутуспутунан бары бииргэ сылдьыаххайын бүгүнэн үөрэнээччи тапталын убаастабылын ылыы диэн бу учуутал иитээччи киһиэхэ саамай улахан Наҕараада буоларын дьэ бу күннэргэ аахпыт Анна уонна Евдокия Багашковалар, эдьиийдии балыстай Анна уонна Евдокия Багашковалар диэн кинигэттэн өйдөөтүбүт. Кинигэни олус умсугуйан туран, үчүгэйдик сыныйан туран аахтыбыт. Онно дьэ маннык санаалар киирдилэр диэн этиэххэ наада. Бу кинигэни бастаан киһи омос санаан оттон ийэлэрин, эдьиийдэрин туһунан оҕолоро ахтыы кинигэтин курдук оҥорбуттара буолуо дии санаам Баабатта ол гына баҕан онтукпут олох алдьархай, үчүгэй, бэлэм, методическай пособие курдук ылыныллыан сөптөөх кинигэ буоларын көрдөрдө. Кинигэни Саргылаана Люся Постниковалар уонна Зоя Татыгнаева хомуйан Эдьиийдэбин Анна Евдокия Яковлевна уһун сылга үлэлээбит, тугун иитии боппуруостарга улаханнык дьарыктаммыт, элбэх оҕо школа-интернат оҕотун тапталынан, убаастабылынан туһаммыт киһи архыыбыттан ылан таҥан оҥорбуттар. Онон дьэ Саргылааналаахха улахан Эҕэрдэ, наһаа үчүгэй кинигэни оҥорбуккут, чахчы даҕаны үйэлээх, үйэлээх өйдөбүнньүк оҥорбуккут дьоҥҥутугар, сэргэҕитигэр кэлэр көлүөнэҕэ. Бу аҕыйах хонук аата олус ытыктыыр, убаастыыр итии мааны ииппит дьоннорбут Константин Сергеевич уонна Евдокия Яковлевна дьиэ кэргэттэрин Оҕолорун күүһүнэн сүрдээх үчүгэйхтик кинигэтэтэххэ, биһиги иитиллибит дьоннору ааҕан, көрөн-истэн, үрдээн үөрдүбүт-көттүбүт, той эйиэхэ биһиги иитпит дьоннорбут, кырдьык даҕаны оҕо кэмнэргэ школа-интернакка улуу куукун тулар мустаннар, үрдээх күүстээх үлэни оҕону иитиигэ ыыппыттара. Хас биирдии оҕо пониманията суох хаалбат этэ. Оҕо барыта таҥаһа-саба барыта хонтуруолланан, утуйара, олороро, аһыыра барыта бэрээдэктэнэн, шконтинакка өйдөөх өй улахан коллектив үлэлээх хамсаан ааспытын бу кинигэ көрдөрөр. Мин наһаа үөрэбин бу Эдэгия аамны биһи иитээччибит оҕолоро кини үлэлээбит Даже дневниктэрин киллэрэн тураннар бос кинигэҕэ киллэрбиттэрэ наһаа үчүгэй оччотооҕу ээ оҕо туһугар үлэ хайдах барарын төрөппүттэрэ хайдах дьиэҕэ-уокка сылдьаннар интернеккэ иитээччи быһыытынан дьарыктааччы, дириэктэр быһыытынан хайдах үлэлээбиттэрэ хамсаабыттарын ким чахчы көрдөрөр үчүгэй кинигэ суруллубут диэн мин бэйэм лично сыаналыыбын тоойуохха чотоо олоххо кырдьык даҕаны дьону үлэҕэ наһаа бэриниилээтилэр кэккэ коллегалара бары анаммыт кылаастарыгар анаммыт оҕолоругар итинник эппиэтинэстээхтик сыһыаннааллар этэ ол курдук биһиги эдьийбит Барбара Романовна биэһин сэттээх ыллаахтан быһа хара олохтон барыар да үлэлээбитэ. Кини эмиэти эрдигийэ курдук кини коллегата буолан бары үлэ-хамнаска турнулара үрдээх үчүгэй этэ. Бэччолорготтон кинилэр үлэлииллэрэ хамсыылларын наһаа ордук ырпат, өйдөөх санаалаах дьоннор иитиллибиппит. Ол гынан баран биһиги куоркун тула үлэ-хамнас барарын туһунан биһи үрдээхтик эппит, нэстээхтик сыһаннардыбыт. Кылаас оҕолоро, конечно, онтон-мантан кэлбит оҕолор бастакы көрсүһүүлэригэр араас айылҕалаах оҕолор кэлэннэр биир тыыҥҥа иитиллэн, бу иитээччилэр күүстэринэн биир тыыҥҥа иитиллэн, интернетчик буоланнар үйэлэрин саастарын тухары бу иитиллибит дьиэлэрин, алаһа дьиэлэрин наһаа үчүгэй ханаан ахтан санаан сорохтор олохтон барбыттара. Ол да буоллар биһиги тыыннаахтар кинилэр тустарынан наһаа үчүгдүк итилиирпитин, үөрэммиппитин, уонна дьон буолан тахарбытыгар бу Евдокия Яковлевна уонна Костюкая Гевис дьиэ кэргэттэрэ Анна Яковлевна, школа-интернат туругурарын туһугар, оҕолор ситиилээх буолларын туһугар коллектив чилиэннэрин кытта балан кытта тэбистэнгэ күүскэ үлэлээбиттэрэ уонна бэйэлэрин оҕолорун иитиигэ наһаа сэмэйдик үчүгэйдик иитэннэр оҕолор билигин наһаа үчүгэй ыал буолан ыал эһэтэ эбэтэ буоланнар дьоннор убаастабылларын ылан олорортон мин наһаастанабын үөрэбин бииргэ төрөөбүт убайдарым э бырааттарым уонна балтыларым бundukhanыбын бу Евдокия Яковлевна уонна Костакый Эгевис оҕолорун ононтон кинигэ наһаа хоруллубут хоруллубуттан наһаа астынным үөрдүм тоойоко биһиги Ытыктыыр убаастык дьоммут өйдөрө санаалара, олорбут олохторо үйэтитиллэн хаалбыттан мин наһаа үөрэбин. Инникитин даҕаны Ускуунда түлэйин тухары үлэһиттэр бары оҕо туһугар күүскэ үлэлииллэрэ көстүөхтээх. Инникитин даҕаны аныгы да оҕолор бэйэлэрин иһийээччилэрин, бэйэлэрин усталарын туһунан маннык дьиэ ахтыылары, кинигэлэри хоруйуохтара диэн мин бигэ эрэллээхпин. Үчүгэй кинигэ тахсыбытынан эҕэрдэлиибин. Чэ биһиги Матвеевтар дьиэ кэргэн интернат-оскуола төрүт олохтооҕобут. Биһиги бу Тытыгынаевтар, Постниковтар Дьиэ кэргэни кытары аҕыс сыл истиэнэ нөҥүө соседтыы олорбуппут, наһаа үчүгэйдик олорбуппут. Онон бу олохпут биир кэрэ кэрдиис кэмин үтүө санаанан ахтыллыбыт кинигэ тахсыбытынан наһаа үөрэбит. Анна Яковлевна сүүс сааһынан, Евдокия Яковлевна тоҕуһун сааһынан, онон буоллаана төһө да дьыллар-хонуктар ааспыттарын Иһин сүүс сыл диэн эттэххэ да эбэн, ол гынан баран биһикилэри эдэрдэрин өйдүүр буоламмыт, күн бэҕэһээ курдук саныыбыт. Евдокия Яковлевна дневнигин олох уура сылдьан үчүгэй баайдык таһаартаххыбыт. Ол онно хас биирдии оҕоҕо, оччолорго баспытааталлар сүрдээх улахан кыһамньыларын уураллар эбит. Хас биирдии оҕо характерын көрөн, Оҕолору кытта үллэһэн, букатын дьон дьону оҥортообуттар диэхпин баҕарабын. Онон бу кэнники үлэлиир туохтарга, баспытааталга үчүгэй холобур буолуон сөп. Аны оҕолор кэлэллэр буоллаа дии оҕолорун майгытын сигилитин хороҕун көннөрөн, хороҕун бэрээдэктээн, хороҕун талааннарын аһаан бу интернет үөрэммиттэрин билинэн дьон дьону буоллахтара буолуо дии саныыбын. Бу биһиги интернет-оскуолаҕа үөрэммит дьүөгэлэр олоробут. Мин Семена Вера диэммин Өлөөнтөн кэлбитим, тулаайах хаалбыт оҕо. Биһиги үһүөтүбүт. быраатым уонна убайым. Бу биһиги дьон буолан улаатарбытыгар интернетпит сабыдыала сүрдээх улахан. Баспытааталлар, учууталлар оҕолорго сүрдээх үчүгэй сыһыаннаахтар этэ. Мен хаһан даҕаны бу мөҕүллүбүппүн дуу, сэмэлиммиппин дуу олоҕойдөөбөппүн. Кыра кылааска, бэһис кылааска сылдьан наһаа ыалдьар этим. Аны балыыһа киллэрбиттэригэр субуоталарга эбэтэр атын да күҥҥэ оҕолор Чурапчы киирэр буоллахтарына повардарбыт, орбаспытааталларбыт этиилэринэн буолуо дии саныыбын. Куруук асыыталлар этэ. Ону мин билигин ити наһаа үчүгэйдик саныыбын бу оҕолорго сыһыаннара итиннэ көстөр диэн биһиги баспытааталларбыт үлэһиттэрбит Уонна то тиэмэ этэ бу биһиги бу үйэбит тухары оскуоланы бүтэрбиппит бион сыл буолла даҕаны бу биһиги бу маннык дьүөгэлии бары бииргэ мустан бары бииргэ мустан олорон кэпсэтэрбит диэн бу воспитателларбыт учуталларбыт үрдээх үчүгэйдик истиҥник саныыбыт холобура Евдокия Яковлевна үрдээх көрдөххө струга баайы гынан баран кэнен аhaa уучумпуту хыттан эрэн саҥарар эҥэрэр кыргыттарын нилэригэр олорон эн беседа ыытар этэ личнэй гигиенаҕа да буоллун кыыс хайдах тутта-хапта сылдьарын да буоллун, үчүгэй убаата кэпсиир этэ. Ону мин хайда эрэ бэйэбэр ити кыргыттар баспытааталлара эрэ курдук сан өйбөр онно хаалбыт. Онтон Анна Яковлевна ити костеляр шалыр эрдэҕин кине куруук бараммын көмөлөһөр этим хайынан эҥин били ханна да барбаппын буоллаадьа тулаайах оҕоло бара сирбит суох кэнники оскуола да кэнниттэн сылдьар куракка олорор эттэхтэн сылдьар этим Анна Яковлевна миэхэ наша бэргэһэ тигэн биэрбиттэ он туубун тикпитэ ону ол хойукка алы кэтэ сылдьыбытым Онно бу дьиэ кэргэҥем мақтанарым диэн бу Көстөкүүн Сергеевич эмиэ сир элбэҕитэ аны Москваҕа барбытыгар Мин ол таҥас сакаастаммыппар наһаа үчүгэй кылбачыга кылбачыгас сапожка оччолорго оннук куоракка улаханнык үөдүө илик этэ уонна өссө оннук за кылбачыга сылдьар үчүгэй баҕайы хааска сонун аҕалбыта онкуйбар эбии махировай хаҥа үөдүйэн эрэр махировай сапа аҕалбытынан беретка тиктэн мин куоракка ол били үрдээҕин бэйэм модный курдук сананар этим Онон бу биһиэхэ олохпутун буларбытыгар күүс-көмө буолбут дьоннорбутугар, баспытааталларбытыгар, учууталларбытыгар уонна үлэһиттэрбитигэр махталбыт сүрдээх улахан уонна биһикилэр куруук маннык истиҥник Үтүө күнүнэн күндү биһиги тапталлаах оҕо сааспыт ааспыт томторун үтүө-мааны үлэһит дьоно итинчэ тоҕус сүүс сэттэ уон сыллаахха оскуоланы бүтэрбиппит бары даҕаны бу саахардарбыт даҕаны эйэлээх баайта кырдьабыт бары бэ бииргэ төрөөбүт ыал оҕолорун курдукпут бу барыта эһиги үтүөҕүт буолар эдьиийдии балыстыы Анна уонна Евдокия Барашковолар тустарынан наһаа үчүгэй кинигэ таҕыста. Бу кинигэ тахсыытыгар оҕолоро Саргылаана, Людмила, Зоя наһаа улахан оруоллаахтар. Оттон биллэн турар уонна бырааттарбытыгар эмиэ Сергейдаах Леонидка улаханнык махтанабыт. Биллэн турар бу үтүө майгыга-сигилигэ иһигини бу тапталлаах ийэлэргит, таптыыр аҕаҕыт Константин Сергеевич Постников үөрэтэн уонна бу эһиги эридьиэ кэргэҥҥитин буолуо да барыбытыгар даҕаны дьон буоларбытыгар улахан кылааттаах дьоннор. Школа-интернат хас биирдии выпускнигын туһунан кинигэ тахсыан сөп. Ол курдук бары республикаҕа, Россияҕа аан дойдуга аатыран сүрдээх интириэһинэй олоҕолорбут оҕолор буолан тахсаллар. Онон школа-интернат Ар-сарга аатырыан аатырар, ол курдук быйыл сэттэ уон сааһын туолбут Семен Окоемов улахан түһүлгэлэргэ сылдьыбыт уолаттарым диэн барыта эһиги билэр уолаттаргыт туһунан кинигэ таһаарда. Бу Саргылаана Постникова кылааһа бииргэ үөрэммит доҕордоро Бажай туһунан, Василий Константинов туһунан үтүөкэннээх кинигэни таһаарда. Саха сирин былааныгар киирэн эмиэ эһиги үөрэнээччигит Василий э, Захар Чукуров туһунан сүрдээх интэриэһинэй кинигэ таҕыста. Оттон онно сорох кинигэлэри биир успейтаан аахпатаҕым да буолуо, бу манна барытыгар ити хас биирдии кинигэ геройугар, биһиэхэ хас биирдиибитигэр бу Анна Яковлевна уонна Рдекия Яковлевна Барашковалар биһи дьон буоларбытыгар, ийэ буоларбытыгар, эбээ, эбээ буоларбыт, сорохторбут билигин хос эбээ, эһээ буоллулар. Онно барытыгар биһиги Олоххо дьон буоларбытыгар бу эһиги бары бүгүн презентация кэлэн кытта олорор дьоннор, бу кинигэҕэ бары санааларын суруйбут дьоннор бары сүрдээх улахан суолталааххыт. Дэ бастатал тэтэрээтиттэн бу манна биһи хаһан да билбэтэх секреттэрбит кытта таххыбыттар бэйэбит туспутунан ааҕан бэх сөҕүү махтайыы бөҕө киһи ааҕан кэлэн эдэр сааспыт өртүспүт курдукпут Хаһан эрэ бииргэ сүүрэ-көтө сылдьыбыт оҕолорбут сүрдээх интэриэһинэйдик үлэлээн барбыттар. Мин одноклассниктым Ольга Афанасьевна бу биһиги кинигэбитигэр уонна бу кинигэҕэ Захар Чукров кинигэтигэр хайдах курдук биһир кылын тинээппит Томторо күөҕүн, чээлэйин, чахчы да баай айылхалааҕын суруйбута. Бу мин санаабар оскуола оҕолоругар даже шаг будущего хайдах айылхалаах Томтортон Бу улуу дьон үүнэн тахсыбыттара диэн олох бэйэтэ научнай үлэ буолан тахсыан сөп дии саныыбын. Онон бу кинигэ күн сирин көрбүтүнэн барыгытын эҕэрдэлиибин уонна Евдокия Яковлевна уонна Анна Яковлевна оҕолоругар, э, балтыларбар, бырааттарбар барыгытыган барыгытын таптыыбын, барыгытыгар олоххутугар ситиһиини баҕарабын. Үтүө күнүнэн! Бүгүн мин бу Анна Яковлевна уонна Евдокия Яковлевна Барашковалар тустарынан кинигэни бу тутан олоробун. Бу кинигэ аан бастаан мин бу кинигэ тас көрүҥүгэр дизайныгар наһаа болҕомтобун уурдум. Ол курдук кини таһыттан көрүҥүттэн бастаан көрдөххө икки айа сырдык үчүгэй ыраас дьоннор олохторун кэпсиэхтээх диэммин уонна наһаа элбэх хаартыскалаах наһаа элбэх ахтылар үчүгэй ахтылардаах буолуохтаах буолуохтаах диэн сэрэйбитим ону арыйаммын аахтым долгуйдум үөрдүм мин бу буддян убаастыыр Анна Яковлевна уонна Евдокия Яковлевна айас кыра манныгы кылааска кириэхпиттэн билэбин. Мин эдьийбэ Варвара Романовна Сидороваҕа первый класстан онус класска дылы кэлэммин олороммун бу школын теннятом торугар оскуоланы бүтэрбитим. Бу икки ийэлэр сырдык дьоннор Эдэр эрдэхтэриттэн үөлэрин саамай үчүгэй кэмин, саамай үлэни кыайар кэмнэригэр, саамай үлэлиир кэмнэригэр бошкабын тунньаат тохторугар үлэлэрэ үрдээх таһаарылаахтык тахсыбыт дьоннор. Ол курдук кинилэр үлэлиир кэмнэригэр школа-интернат, спортивнай оскуола-интернаты диэн ааттанан үрдээҕин күүскэ үлэлээн Үтүө күннэн күндү доҕоттор! Бүгүн биһиги бэккэ билэр, ытыктыыр, убаастыыр дьоммут Дэкэ Акылина уонна Анна Акылина бара оскуолар тустарынан кинигэ презентациятыгар олорорбутунан иһини сүрэхпитин эҕэрдэлиибин уонна бу кырдьык даҕаны үрдээх интэриэһинэй истиҥ кинигэ буолбут диэн этиэхпин баҕарабын. Ол курдук аатырбыт Чурчусаҕа спортивнай оскуола интернет алта уонна сэттэ уонна сыллардаах хайдах үллээн хамсаан кэлбитин туһунан Бу манна бу кинигэҕэ быыһы арыйан сүрдээх үчүйдүк көрдөрбүттэр. Ол курдук Декакльна Барашкова педагог бастатал кини бу оҕолорго хайдах кинилэри иитэн бу кинилэр интэриэстэрин таба көрөн туохха дьоҕурдаахтарын бу олоххо туох сыаллаах-соруктаах тахсыахтаахтарын ону ыйан-кэрдэн, иитэн-такайан, олох киэҥ аартыгар таһаарарга төһөлөөх элбэх сыратын кыһамньытын уурбута бу кинигэҕэ кини дневниктаргар, кини кылааны чаастарын кылааны чаастаргар, кини бу конференцияларга, тыл этиитигэр ырылыччы көстөр бу кинигэ үрдээх үчүгэй холобура педагогка бэйэтэ туох остуол кинигэтэ буолуон сөптөөх дии саныыбын уонна кырдьык даҕаны бу улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин бэйэтин тула бу маннык өлөргэр бэриниилээх ирдэбиллээх дьону мунньан биир сомоҕолоон бу улахан чыпчаал сиһигэ бу оскуола тиийбит буолуон сөп ол олох мэджэһиллибэт уонуттан бу манна биллэн турар бу кинигэҕэ өссө иккис образ сырдык образ анна яковлевна обраһа кини бу ийэ эдьии эбээ быһыыттан сүрдээх сырдык аанньал курдук куруутун дьонун арыаллаан бу дьонун сэргэтин билэр дьонун сэргэтин эмиэ арыаллаан сылдьыбыта бу кинигэ сүрдээх үчүгэйдик рылыччы оруллубут. Онон бу кинигэ олох наһаа чүйдик ровно кэмигэр тахсыбыт дии саныыбын. Оны бу маннык кинигэлэр өссө даҕаны тахса турдуннар. Бу биһиги аатырбыт Чурапчытааҕы спортивной оскуолабытыгар хайдахтаах курдук талааннаах, үлэлэригэр биринииллээх, олохторун чиэһинэйдик олорбут уонна амарах санаалаах, кыддьык даҕаны оҕо интэриэһин таба тайанан үлэлээбит педагогтар баалларын уонна үлэлии сылдьыбыттарын туһунан кинигэлэр тахса турдунар диэн сүрэхпиттэн баҕарабын уонна оттон манна биһиги төрөппүттэрбит ийэбит Варвара Дмитриевна уонна аҕабыт Петр Ильич кинилэр одноклассниктара однокурсниктара буолан бу кинигэҕэ хаартыскалара үрдээх элбэх тахсыбыттартан сүрэхпититтэн махтанабыт онон дьэ кинигэ таххыбыттан өссө төгүл Эҕэрдэ, манны кинигэлэр өссө атахха турдунар уонна Декия Яковлевна, Анна Яковлевна сыдьааннарыгар оҕолоругар олох чэгиэн туругу, чөл олоҕу, дьоллоох, уһун, киэҥ, кэскиллээх олоҕу баҕарам. Махтал. Бу кинигэҕэ мин аҕам Константин Константинович Осипов Евдокия Яковлевнаҕа суруйбут суруга киирбит. Аҕабыт Анна Афанасьевна, Варвара Романовна, бу Евдокия Яковлевна, Ирина Дмитриевна, Владимир Семенович бары үрдээх өр кэмҥэ иллээхтик, эйэлээхтик, түмсүүлээхтик иитээччи быһыытынан үлэлээбиттэрэ. Бу кинигэни ааҕа олорон ити ахтыыларгар, суруктарыгар, Хурүса суруктарыгар биһаҕабытын кыдьык КК диэн кылгатан этэллэр этэ. Оны анаан барамын испэр олох наһаа чугастык олох оччотооҕу кэми санаан ыллым. Кырдьык бу кинигэ киһи ааҕа олорон педагогка сүрдээх көмөлөөх, уонна эдэр көлүөнэ билиҥҥи үлэлии сылдьар иитээччилэр бу кинигэни хайаан да ааҕыахтарыгар баҕардым. Бу динамик мин хас биирдии иитээччигэ, кылаас салайааччытыгар баар буолуоҕун баҕарабын. Манна э, бу Костянтин Сергеевич кэргэнигэр да суруктарыттан булан көрдөххө, адьас Оскуола иһинээҕи туох буола турар үлэ-хамнас барыта олох ырылхайдык киниэхэҕэ үчүгэйдик кэпсээн, ипсээн, суруйан ыытар эбит. Онон чахчы бу Евдокия Яковлевна Константин Сергеевич олох олохторун оҕону инники эдэр көлүөнэни үөрэтиигэ, иитиигэ анаабыт дьоннор дии киһи саныыр. Анна Яковлевнаҕа хайдах курдук махтал, хайдах курдук олох ис сүрэхтэриттэн киниэхэ тапталларын билинэн манна суруллубут ахтыылартан киһи долгуйааҕар. Кырдьык бу кини сылаас үүттээх чэйэ, саҥа буспут итии супсурулас алаадьыта, хас биирдии киһи сүрэҕэр олохторун тухары хаалан хаалбыт. Бу улахан дьиэ кэргэн Постниковтар, Татыгынаевтар бары бииргэ олорон элбэх оҕону иитэн, ону таһынан бу интернет оҕолорун көрөн, истэн, иитэн, хас биирдии ийэҕэ, аҕаҕа, хас биирдии педагогка чахчы холобур буолар дьоннор дии саныыгын. Мин бу кинигэни миэхэ биэрбиттэргэр наһаа үөрдүм, долгуйдум уонна ис сүрэхпиттэн улахан махталбын тиэрдэбин. Дорооболорун. Мин Михайлов Афанасий Кентьев диммин. Интернет оскуола олохтооҕубун. Ийэм оннаҕа махталларыттан биһиги ыал постниковтары уонна эдьиийдэрин Анна Яковлевны кытта сүрдээх чугас, биһи билбэппитинэн дьоммут чугас сылаас сыһыаннаахтар эбит. Көстүгүн Сергеевы кытта уонна Евдокия Яковлевны кытта петучища бииргэ үөрэммиттэр эбит. Инньэ гынан кинилэр үрдээх эдэр эрдэхтэриттэн билсэллэр эбит. Ийэм ийэм Евдокия Яковлевна кытта Быстах-быстах да буоллар интэринээккэ бастааталлаабыт. Бастаатынан бииргэ үлэлээбиттэр эбит. Кэнники ийэм барахсантан детсад сэбиэдиссэйинэн үлэлээн-хамнаан үлэтин түмүктээбитэ. Пенсия тахсыбыта. Онно эмиэ Костюм Сергеевич поддержката кэпсэтиитэ тиийбит буолуохтаах диибин. Көстөн үгэстэххэ, Поганниковтарга сырыттахха кырдьык ийэтэ аҕата баар буоллар этэ. Биирдэ даҕаны кими да билбиттэрин да өйдөөбөппүн, махпыттарын да өйдөөбөппүн. Хыннаҕас боойуллар көрдөйдүүбүн. Кыраайдын. Ниниэн оҕо, оҕо-уруу барыта онно сытар буоллаҕа. Дьонум махталлара үрдэ улахан этэ. Үтүө күнүнэн ким көрөр уонна истэр. Мин бу бүгүн Евдокия уонна Анна Барашковалар HD балыстыы тустарынан кинигэ не тутан олоробун. Бу икки саха дьахтарын олоҕо үрдээх уратылаах олох диэн санаҕа кэллим. Урут да истэр билэр этим гынан баран билигин бу дьон санаатын Кини туssen хоһуйбуттарын, бу Евдокия Яковлевна бэйэтэ педагог быһыытынан үлэтин холобура бэйэтин дневнигин, күннүгүн ааҕан, кинигэ суруктарын ааҕан бараммын саныыбын. Хайдахтаах курдук бэриниилээх эбиттэрий бу бэйэ-бэйэлэри эдьиийдии балыстыы. Бастаан бу Анна Яковлевна олоҕо олоҕор ыараханы көрсүбүтүгэр бу балта Евдокия Яковлевна Чурапчыга Холобура бу тиийбиттэрэ үрдээх үчүгдүк көрсөн кинилэри бу түөрт оҕолоох киһини бүтүннүү бэйэтин түөрт оҕотугар холбоон, бэйэтин дьиэ кэргэнигэр холбоон бары биир дьиэ кэргэн курдук иллээхтик олоруулара. Аны бу Евдокия Яковлевна ыалдьан били бу оҕолоро эмиэ этэргэ дылы Ээ, көрүүтэстиктэ уһук хаалыыларыгар, холобура, бу Анна Яковлевна үһүрдэ улахан суолталаах. Уну кэнники Евдокия туох да буолбутун кэнниттэн ону суохтаппакка, холобура, бу Анна Яковлевна барыларын эмиэ атахтарыгар туруоран, бу аҕыс оҕо бүтүннүү Үдүгэйэхтэнэн, дьиэ-уот тэринэн, билигин ыал бөҕөтө буолан, куоратынан, чурапчынан атын да улуустарынан тэнийэн олороллоро үһүнтээх кэрэхсэбиллээх дьыалам. Уонна бу дьон олохторугар мин өссө саамай улахан суолталаах киһинэн бу Анна Яковлевна күтүөтүн Константин Сергеевич суолтатын бэлиэтиэхпин баҕарабын. Бу кини киһилии киһи буолан Маннык үчүгэй сиэрдээх-майгылаах, үтүө санаалаах киһи буолан бу икки ыал оттон бу холобура буоҕулары улаатыннаран киһиэхэ эрэ оҥорбуттара биир ыал курдук күн бүгээҥҥи да бэйэбитин кытта ситимнэһэн чугасаһан бэйэ-бэлиэлэр эмиэ өйөнсөн сылдьаллара наһаа үчүгэй уонна наһаа атын ыалларга атын дьоҥҥо сүрдээх улахан холобур буолар. Уонна оҕолор бары дьэ бу холобура маннык дьиэ кэргэҥэ иитиллибит буолан олус холку аһыныгас санаалаах, үтүө санаалаах дьон буола үүнэн Тахсыбыттар эбит диэн мин саныыбын уонна оттон биллэн туран ол барыта кэлэр үөлэргэниэ салҕана турдун диэн бэйэм алгыспын тиэрдиэхпин баҕарабын Чугастык алтыһар дьүгэ киһим Лаана Таастаах Дьааҥыттан итии-истиҥ эҕэрдэ Эйигиттэн бу эдьиийдии балыстыы Анна Евдокия Барашковалар уонна аҕаҥ Постников Константин Сергеевич диэн туһунан кинигэлэри тутан үөрүү бөҕө, тустаах киһи эн салалтаҕынан буолуоллаана, бары өттүнэн олус дьоһун кинигэни бэчээттэтэн таһаарбыккыт Ыалдьыттарга диэн быһааран эттэхпинэ, Мирлананы Тагытагынаева Саргы нөҥүө билэбин. Кини мин Бүлүүгэ үс сыл устата биир хоско олорон бииргэ үөрэммит ыкса дьүөгэм. Сүүрбэттэн тахса сылы быһа куоракка үөрэнэр устудьуон бырааттарбын, балыстарбын, ыалдьан туттар аймахтарбын кытта көҥүллүк киирэн тахсан сылдьыбыт ыалым буолар. Ол иһин мин Саргым ийэтин, сайаҕас майгылаах Анна Яковлевнаны билэрин ааһан «Хоту кыыһа» диэн аамчылатар мааны кыыһа этим. Оттон Константин Сергеевиһы устудьуоннуу сылларбыттан заочно киһи быһыытынан амараҕын, үлэһит быһыытынан бэриниилээҕин Саргыттан истэн билэрим, Кини Саргы боппуруоһугар наһаа үчүгэй платьены соҕуруу куораттан ылан кэһии ыыппытын олус сөҕө-махтайа көрбүппүтүн өйдүүбүт. Ити курдук дьүөгэм Саргы уруу аймах дьоно, мин билэр дьонум буолан хаалбыттара. Лаана бэйэтэ киһи үөрүүтүн, хомолтотун тэҥҥэ үллэстэр аһаҕас дууһалаах киһи. Мин киниэхэ биир түгэҥҥэ олус махтана саныыбын. Биир кэмҥэ үөрэнэ сылдьар үс устудьуон бырааттарбын уонна балтыбын аҕам ыалдьан олохтон туораабыта Чодуонхунугар дьиэтигэр ыҥыран бэлиэтээн аһардыбыт түгэнигэр. Кинигэ туһунан эттэхпинэ, бэйэм үлэ быыһыгар көрө сатаатым, басытан туран Кыргыттарым ахтыыларын аахтым. Константин Сергеевиһи заочно кэрэхсиир кырдьаҕас эдьиийбэр тиийэн көрдөрдүм. Киһим хаартыскалары сирийэн көрө сылдьан, буоллааналааҕы оҕолообут Перевалова Уля диэн дьүөгэтин булан ылан олус үөрдэ, уларсан ылан наҕылаччы ааҕыах буолла. Хайа баҕарар саха ыалын дьиэ кэргэн истиҥ сыһыаныгар угуйар, үлэҕэ бэриниилээх буоларга холобур буолар дириҥ иэйиилээх, киэҥ ис хоһоонноох кинигэлэр дии санаатым. Барыгытыгар барҕа махтал тылларын аныыбын. Кинигэ бастакы страницаларыттан Константин Сергеевич, кырдьык даҕаны, бастакы үлэһит буолбут кыһам диэн Наһаа истиҥник ис сүрэҕиттэн ахтыы бу биһиги оскуолабыт туһунан суруйбутун ордук кэрэхсии көрдүбүт. Биһиги бу эдэр учууталлар ийэлэрбит, аҕаларбыт ахтыыларыгар Константин Сергеевич Костиков туһунан мэлдьи Ос номоҕо сүрдээх истиҥ ахтыылар баар буолааччылар. Ону билэ улааппыппыт уонна оттон кэнники бу аҕа уонус сэттэ уонус сыллартан буллаҕа уже Чурапчы оскуолатыгар үлэлии тиийэн баран Биһиги Дьааҥыбыт бу Адыаччытыттан Чурапчы оскуолатыгар үөрэнэ барар эдэр спортсмен оҕолорбутугар кинилэр дьиэ кэргэннэрэ сүрдээх улахан күүс-көмө буолаллара эбитэ үһү диэн эмиэ истээччибит, билээччибит. Бүгүн биһи аймахха улахан үөрүүлээх күн. Ол курдук биһиниилэрбит Барашкова Анна Яковлевна, Евдокия Яковлевна Барашко туһунан кинигэ ахты күн сирин көрдө. Кинилэр тустан ахтыы суруйбуттара киһини наһаа долгутар уонна үөрдэр. Ийэлээх эдьиийим кыра мөссүөннэрэ киһи быһыытынан майгылара, дьоҥҥо-сэргэҕэ сыһыаннара, оҕолорун иитиигэ дьон ахтыытыттан бу кинигэҕэ көстөр. Кинилэр бэйэ-бэйэлэригэр наһаа үчүгэй сыһыаннаһаллар этэ, наһаа бэйэ-бэйэлэрин убаастаһаллар этэ, хардарыттан көмөлөһөллөр этэ. Кинилэр биһигини биир ыал оҕолорун курдук улаатыннарбыттара, ол билигин даҕаны бары бииргэ сылдьарбытыгар улахан күүс-көмө буолбута. Ийэбит Анна Яковлевна дьон наһаа истиҥник ахтан-санаан бу кинигэҕэ хоруйбуттар, ол иһин улахан махталбытын тиэрдэбит. Ийэм дьоҥҥо наһаа истиҥ сыһыаннаах этэ. Наһаа ыалдьытымсах этэ, хаһан да кыыһыра сылдьарын, аҕыдайбытын көрбөтөҕүм. Ийэбит биһигини үөрэттэрэн, үлэһит оҥорон, атахпытыгар туруорбута. Били ийэбит мин оҕолорбун кыра эрдэхтэринэ көрсөн биһиэхэ улахан күүс-көмө буолбута. Кинилэр иккиэн эдьиийбинээн үөрэҕи өрө туппуттара. Ол курдук Ийэбит куоракка эрдэ киирэн дьиэ уоттэринэн бүһүн үөрэхпитин бүтэрбитэр Бүөрнэ киирбитигэр улахан күүс-көмө буолбута. Ийэбит наһаа учительымсах этэ, сэргэлээххэ олорон, көрбүт барбыт киһи барыта биһиэхэ Ыалдьыттаан, киирэн чэйдээн ааһар сирэтэ түһэл боҕусту диэн түһэл аймахтар сылдьыбыттарын кимнээҕин сиппэт. Мин үлэбинэн элбэх улууска улуустарга ырыттым. Бу сырдаппына иһин итиннэки үөрэммит оҕолор кэлэн көрсөн, кэпсэтэн наар сэргэлэҕэ санаһар этибит. Онно наар ийэбит чэйин, миинин, алаадьытын ахтан-санаан аһаллара наһаа үчүгэй этэ. Бу кинигэ баар ахтыларга ону дьон дьүндээн ахтан санаан ылбыттар, махтал тылларын эппиттэр. Кинигэни хомуйан тахсы, тахсыытыгар улаханнык үлэлэспит, уонна үлэлээбит балталарбар улахан махталбын тиэрдэбин. Үтүө күнүнэн Бастатан туран, биһиги күн күбэйэлэрбит Анна, Евдокия, Барашковалар кинигэлэрэ күн сирин көрбүтүнэн бука баргытын эҕэрдэлиибин. Бу кинигэ сүүс сүүрбэ экземплярынан таҕыста, хас да разделлаах, дизайна олус табыллыбыт. Кинигэҕэ ахтыыларын биэрдилэр түөлбэ олохтоохторо, кинилэр оҕолоро, иитээччилэр, аймактарбыт уонна биһиги чугас дьүөгэлэрбит. Кинигэ ис хоһоон олус баай, ахтыы элбэх, хаартыска даҕаны ону туоһулуур. Биһиги ийэлэрбит кырдьык даҕаны наһаа үлэһит этилэр. Иккиэн сымнаҕас майгылаахтар этэ. Холобура, мин ийэм Анна Яковлевна туһунан элбэх киһи кини минньигэс алаадьытын, ыһаарытын, үүттээх чэйин ахтыбыттар. Чэ, элбэх киһи ахтыбыт ону. Онтон эдьиийим улахан үлэтэ киирбит биир ньыыга. Ол биир ньыыгар кини хас биирдии иитээччитин характеристикалаан кинилэр хайдах үөрэнэллэрин, хайдах дьоннорун барытын ахтыбыт, суруйбут этэ. Ону кини иитээччилэрэ туоһулаабыттар бэйэлэрин ахтыыларыгар. Биһиги олор ийэлэрбитигэр эппэккэ хаалбыт махталбытын манна суругунан киллэрдибит Бу кинигэ оттон үйэлэргэ хаалыа диэн эрэнэбит оҕолорго, сиэннэргэ. Ону таһынан үс кинигэни биһиги национальнай библиотекаҕа обязательный экземпляр диэн баар онно биэрдибит. Онон бу кинигэлэр ол пуондаҕа Фондаҕа киириэхтэрэ уонна оцифровкаланан электроннай библиотекаҕа тахсыахтара. Онон этэн тураммын, бука барыгытын кэлэн иһэр Саҥа дьылынан эҕэрдэлиибин. Бу куһаҕан ыарыы ыалласпатын эһиэхэ